Inti nisrani?
kulħadd nista' naħseb li jgħixha, ma mhux mhux hemm. Aħna kollha kulturalment ninsaħ biex nagħmlu dubju l-etika tagħna nissilni ħafna minn hemm. Imma għadek prattikanti? Prattikanti kull part-time. F'mod kulturali.
Ġifieri mm. ma kien kon ngħix il-Ġappun ħankun xintu, per eżempju. Mm. Ir-reliġjon ta' dik il-kultura, anke tfal naħseb li trabbihom fil-miliet. Ma temmen fil-parti metafizika wkoll tal- Mhux dan l-reliġjon tagħna. L-affarijiet li l-affarijiet li huma stejjer inventati minn nies, somma, mm. nemmen nemmen li l-reġjoni għandha importanza kbira, kull kultura għandha speċi ta' reliġjon u mm. kif semmejna qabel ġon li għandek dik l-etika ta' bdej bnedmin, mm-hmm. ħafna nies għandu bżonn storja li ma mm. nistax nisra ma nistax noqtol għax ħammur l-infern. Għax jekk hemm nuqqax ta' nejk bħal speċi, hemm min jagħmilha xorta. Ir-reliġjoni hija importanti, u r-reliġjoni hija għal-social order. Nifhem li hemm dik l-importanza. Ma unikament dik taħseb li social order hija hemm aktar fejn. Anka spirituality, anka bħalissa ma nafux xiġi meta tmut. Mhm. Um, naħseb qatt ma nkun nafu x'ħajġi meta tmut. Reliġjon twieġeb dawk id-domandi qabel kienet wieġeb domandi banali, e, e, e, sajjetti x'inhuma. Sowa, mm-hmm. kien jgħidlek sajjett għandek raġel biex bid-daqna meta jġi meta mm-hmm. jirrabja ħajgarra lek sajjetta, għandek mm-hmm. il-ġganti jġieldu sowa. Ma xorta jkoll sakemm hemm domandi li ma m'għandhomx tweġiba, ir-reliġjon ħajkollu post. U r-reliġjon dejjem jinbidel skont qed ngħidu aħna fl-istorja tal-bnedmin. Mm. In-nies dejjem jemnu fl-aktar ħaġa li hija importanti għalihom. So ġiva qabel qabel l-reliġjon kienu jaduraw ix-xemx u l-qamar. Mm. Mm. Mbagħad kellek l-fertilità, eh, għandek l-annimali, għandek ċertu pereżempju Genghis Khan meta meta ħal Asja u l-Ewropa, dak kienu jemnu reliġjon kienet ehm, siġra fuq olja partikolari minn fejn trabba, x'kienet importanti għalihom. Ma hu ma ġielx li kulħadd jemmen dik l-istess ħaġa sewwa. Mm. Issa fejn ngħixu aħna, il-maġġor parti ta' reliġjoni jemnu fraġel abjad. So what's a mm-hmm. white, eh, it's, it's, it's a man, mm-hmm. bnidem, għax aħna l-bnedmin għala kontroll ta' dinja. So mm-hmm. issa xaktarx fej sejra hemm forsi ftit ta' mijiet ta' sen oħra l-reliġjon tmur lejn l-informazzjoni. forsi mm-hmm. inqas minn hekk, mm-hmm. diġà bdiet ixaqleb lem fejn nisem jivvolu, xi valuraw nies. Dik importanti. Imma pereżempju ma' tfal l-aħħar darba hemm xi sen xi ftit xurilu konna l-belt jinaw il-kbir. U kien hemm fi South Street hemm knisja sabiħa, paċċa tal-pizza ħadd mm-hmm, hemm knisja sabiħa. Bidi. Angligana.
Angligana, li dixini, qatt patajt kasa f'kantuniera, faċċa tal-General Workers Union. U kena knisja Anglikana Skoċċiża. U kella kull nar ta' fil-nar ta' ħadd fil-10 nofs ikollhom servizz. Għalli niġu għet mela jem morru. U l-ħatta wara morna jiena u l-mara u tfal morna di servizz Anglikan hemmhekk. Ġifieri dħalna hemmhekk u kien il-mara ġbita ħafna għax kienet il- is-servizz żewġ nies għamluh. Ġifieri ma neħħi dik il-patriarkija ta' raġel bid-daqna jgħidlek x'tagħmel u x'għandek tagħmel, x'għandek tiekol, x'għandek tagħmel bil-parti tiegħek. Ġifieri għam ġifieri żewġ nisa u kienet jitkellmu fuq affarijiet kien għadha kemm bdiet il-gwerra tal kien għadha kemm il-diskwit tal-Gaza. U tkellmu fuq hekk affarijiet relevanti. Mm, mm, mm. Meta kantaw għaw him Jgħidulek l-istorja tagħha, min kitibha, liema kliem inbidlu, kien hemm song minnhom il-kelma power bidluha f'love. Għaliex, affarijiet li kienet vera esperjenza ħelwa bħal speċi. Dik dik ehm, ma nizajaqx it-tfal
nesponjom għal daw il-kulturi differenti. Kulturi differenti, jes. Imma li jemnu f'xi ħaġa dik naħseb importanti għax l-aktar jien nara l-aħħar sqatina u l-għanġel niġu neqsin, naħseb hija wisq xta bitfall li li spiċċaw li għal naqas dak il-reġjon dik wens. U għalek xaħat minn jemmen naħseb krudili tneħħilu dak it-twemmi, għax vera. Eh, eh, dik dik vera nsibba diffiċli. U vera kont nsibu antipatka, kien hemm żmien fej bdew jippopolarizzaw ruħom nis bħal Dawkins u Hitchens, u Sam Harris daw l-four famużi Four Horsemen. Mm. U isu fil-ċirku li kont nifrekwenta jien ta' nisa mm. li artisti u rdwa tal-intellettuali u hekk mm. biex ta' dew jimminaw ħafna r-reliġjon. Allora li kienet jiġri noħorġu niskru u jisibu xi ħadd li jmur il-knisja u joqogħdu jagħmlu joqogħdu jirremettu fuqhom il-kummenti jew il-ħsibijiet li jkunu semgħu bil-ħeċin żjajtu jew jirrepetu. Kont nisiba xaġa vera krudili jistija, għax biex jekk jiena għandi għandi daw il-sisin li li li tuni ċertu konfort, għalfej ħanu għatot neħjom l-bro, għallih, għallih, inti ma temmenx inti sekolari tajjeb. Jekk għandek marra li għamlet ħajjita taħdem, dbati biex rabbi tfal u l-raġel ġej fis-sakra u għekom li tħajju u għanda u tmur tqabbat ix-xema għal dawk. ħadd ma tgħidha li ma temminx inti li taħseb li ma m'għandikx dik hija xi ħaġa li kull hija xi ħaġa personali u ħallihom ehm, jekk jekk xi ħaġa tagħmlek kuntent jekk mhux qed tweġġa' ħaddieħor bħal speċi hemm ehm, dik il. Ehm, Imma hemm ħafna narċisiżmu fl-intellettwaliżmu hemm ħafna dan il dan il-bżonn ta' protagoniżmu li jiena isma' jiena fim xi ħaġa aktar minnek ħanoqgħod ngħidlek. U kont nisibha vera jekk anti Kulħadd jaħseb li l-opinjoni tiegħu hija sagrosant. Anka anka aħna nitkellmu issa bħal speċi bla ma rrid jiena qed nieħu dik qed nitfa' dik dik dik il-ħaġa li min qed jismana li nifhem u nixtieq nagħmel naqa' disclaimer li kull ħaġa li qed u għadni ngħid hija biss l-opinjoni tiegħi u tista' tkun żball. Eh, serraħ rasek isma' eh. għalhekk inti qed eh, fuq pjattaforma fejn l-udjenza impossibbli li jkollok dan ix-xorta ta' ego tagħmel 150 għalija li tagħmel 150 episodju minn daw il-podcast jew kemm għamilna sissa. Biex il-kritika hija part and parcel kważi mill-esperjenza tiegħi nagħmel dan il-podcast. Allura, u fil-fatt, fil-fatt, eh, fil-bidu ta' meta kont nagħmel dan il-podcast kont naħseb li jiena ħafna iktar intelligenti mill-fattinduna. U konsegwenza li l-lum jiena aktar intelligenti għax, ovvjament, eh, aċċettajt kemm jiena ignorant. Ekku, u tibqa s intelligenti kam kam tibqa taħseba taħseba ekkem, eħed, eh, Dunning Kruger. Leħat, fimni aħna eh, għanna limitations kbar f'moħna u li qas mm-hmm. nistaw, mm-hmm. qas nistaw nifmu limitations li għanna. Nistaw għamla fej kbar, imma in the general scheme of things, anka aħna kif kif kif

Mm-hmm. Ġifieri, mm-hmm. aħna nkejlu l-univers bil-light years. Mm-hmm. Sewwa, light year x'inhi? Light year hija kemm iddum, kemm il-sena ddum eh, jif tivvjaġġa id-dawl tal-istilla tagħna. Sewwa, u sena x'inhi? Sena hija kemm id-dinja tagħna one random rock fl-univers, kemm iddum biex iddur ma' one random star, dik hija mm-hmm. year. Mm-hmm. Ġifieri qed prova tkejjel l-univers, tkejjem tkejjel kemm ilha l-Big Bang. Mm-hmm. Tuża years, jisa qed tgħid ħandum biex immur minn għal New York, b'distanza kemm il-kelb tiegħi idum biex immur għal bawlu lura, qasbis għandi kelb. Mhm. Biex tara kemm hija assurda il-ħaġa. Mhm. Il-propożizzjoni, però però hemm xi ħaġa għalhekk jiena għalhekk jiena pro-human, speċa din il- ehm, din l-ambizzjoni mm -hmm. illi nħarsu madwar id-dinja naturali tagħna mm -hmm. u bil-finitudni u bil-patetiċiżmu kollu tagħna mm -hmm. nippruvaw nistabilixxu xi xorta ta' metrika li tista' tgħidli kif din wan kif nimsawra din id-dinja u tu kif din id-dinja nista' nimponi ruħi fuq il-kanċer per eżempju biex ħajti biex ħajti tkun aħjar. U fil-fatt għalhekk ukoll għandi dal-apprezzament għal-reliġjonijiet, mhm. għax minkejja li ovvjament xjentifikament huma żbaljati, mhm. però il-paradigm li hemm fis-sisien ta' ngħidu kristjaneżmu mhm. huwa ta' daw il-kittieba li bdew ħarsu madwarhom, bdew jgħidu, stjadi naħseb jekk naħseb fuq għasew, jirnexxili ta' nispjega kif taħdem. Issa għal biċċa kbira tagħhom kienu żbaljati, però din il-fema li jiena bħala bniedem razzjonali nista' nikkomputa dak li hemm madwari u noħroġ b'teorija hija fil-fema tiegħi is-sisien ta' dak li mbagħad eventwalment sar il-proġett xjentifiku. U ħafna minn reliġjonijiet, jekk reliġjonijiet li nafhom jiena, hemm Qishom għandhom fil-qalba tagħhom verità universali. Ħalli l mbagħad in-nies dik il-verità jaġnuha kif iridu huma. Imma hemm xi ħaġa li anke li x-xjenza ma tispjegax, hemm xi ħaġa ta' komunità li aħna l-bnedmin jagħmilna bnedmin. U għandek minn kollox, għandek għandek ir-reliġjonijiet kellhom pereżempju hemm jispjegaw l-istaġuni. Mm. Dik hija ħaġa kbira fil-reliġjon, għandek il-reliġjoni pagani fejn għandek l-istaġuni u r-reliġjoni tagħna stess, il-Kristjaneżmu, mm. mm-hmm. għandek Ġesu li ehm, jitwielet immutu jerġa' jirxoxta u mm-hmm. mhux kombinazzjoni li Ġesu jirxoxta kif kif tibda il-rebbija. Mm-hmm. So dik hija parti mill u jmut fl-aktar ehm, li jmut fl-iqsar ġurnata Eh, dik hija eh, parti mill-beliefs tal mm. dik mur belief antik sewwa twemmin antik li għandek il u qabel ukoll interessanti il-kalendarji hekk suppost jitkejlu l-ħar il-rebbija tibda u tispiċċa fl-aħħar tax-xitwa. Il-kalendarji tagħna wkoll hemm, eh, tagħna suppost l-ewwel xahar huwa Marzu. Marzu, suppost jibda Marzu. Anke tara. Is-sena tibda Marzu, suppost. Ah, jo ek kien. Imbidel, imbidel li l-frar u li l-Deċembru għal aħħar xar. Imma imma meta meta qasmuha f-12 xar, Marzu kien jibda, jibda mar-rebbija. Għandek Marzu l-ewwel xar. April, Mejju, bad bindilhom ismijiet mhm. kont ah, ah, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju l-ħames xar semmu wara Julius Caesar, sewa, Awwissu wara Augustus. September ma bidlux ismu, għadu jismu s-seba xar September, mhm. Oktober, November, December jistess. Mhm. November jispiċċa jfisser id-disa xar. U December wara ħaxar. Banda dak jannar u frar ħadd il-qit, frar bħal ġraner għalek mux M'għandux il-ġranet kol. Ma eh. konx nafa l-evoluzzjoni. Tal-lim ċaħat.
Ija. L-interessanti ħafna bħala bħala bħala species għamilna u għat rridu namlu u bħalissa bħalissa l-ħagġa li jett namlu ċertu avvanzementi moħna aħna l-strength tagħna il-nejlu l-istejjer u nibnu l-odda Mhm. Aħna blonda, mhm. qed nagħmlu l-air conditioning, ma mhux ħabsejn nagħmlu evolution, għalkemm xort hemm evolution bejn il-bnemi, imma imma l-evolution. Għandna nitraxxendu l-evoluzzjoni fil-verità. Min għalina, eh, Mux ekku, fi sens, il-lajkla, per eżempju, biex waslet sa lajkla, miljuni ta' snin ta' evoluzzjoni mela, minn wiza. Mela. Aħna ħaresna lej lajkla, għamilna jek dawk la xorta mela. sena nħarsu, għandu kif ħanamlu għadi. Għana, ma għandix miljon sena ta' bro. Xorta li minn għakrem evoluzzjoni differenti ta' sa' xferenzi għana l-species tana suppost il-primates mux suppost ikunu, aħna maħnix species monogama, monogamous aħna, għana suppost l-aktar raġel prepotenti ikollu eh, n-nisa. Genghis Khan, u per eh? eżempju, bħal Genghis Khan. Ikollu ħafna babies, mhm. sewa, the survival of the fittest, u raġel li ma jkun li ma jkollux. Of the fittest.
Eh. Survival of the fittest. Fittest, fittest, bread pit. Ġifri, aħna issa ma nafx tibta anke minn ikollu ċertu debolezza fin-natura jmut. Sewwa aħna għandna bil-kultura tagħna nibqgħu ġifieri qed imorru mod evoluzzjonarju interessanti. Mhm. Sewwa ġifieri dik naħseb u aħna l-evolution tagħna mhux biss physically imma l-aktar l-aktar hija fil-ħsieb anke dik li li li li mara twieldet b'ġisem ta' raġel tista' to rectify, tista' tbiddel ġisimha biex issir biex ġisimha jaqbel ma' moħħa. Sewwa, biex ikollok dan dan ġif anke l-gender tagħna u nistgħu nbidlu. Ġifieri xi ħaġa fejn fejn qegħdin avvanzamenti li qed nagħmlu fil-parlament. Ġi interessanti tara fej fej fej toħodna di. Jiena naħseb li speċa u din hija xi li il-Bibja u l-Kristjaneżmu jagħmel ħafna ċenna li speċa naħseb li aħna għandna dal-ideal ta' mhm. x'għandna nkunu mhm. sewwa. Il-parti, l-aqwa parti jena il-parti tagħna li meta tesprimi ruħa f'volumi kbar f'xi soċjetà, dik is-soċjetà timxi l-qudiem. Mhm. Però meta mbagħad immor nirrikorru għall-iktar parti bestjali tagħna, l-iktar parti li huma violenti, karnali, mhm. li rejba, is-soċjetà tmur lura u qisu għalija meta meta e, nkitbet il-Bibja u ħarġu b'daw il-personaġġi ta' Alla u x-xitan, dak speċa kienet kienet simbolikament figur mod figurattiv kif jispjegaw in-natura tal-bniedem xini li, li aħna fl-aħħar l-aħħar aħna xadini jew insomma primates. E, Però għandna aspirazzjonijiet li nkunu monogomi, illi illi nieħdu ħsieb il-nies diżabbli, mm. illi illi ninkludu lil kulħadd f'din id-dinja tal-umanità. Però fl-istess ħin għandna daw il-proglefitajiet ta' razziżmu għandna li naqilbu għal mara din ix-xewqa teżisti li jiena nfott il-ħatti mm. teżisti. Però hija hija dik it-tensjoni eh, bej il-bnedmin li naħseb ir-reliġjon għamlet tajjeb ħafna mm. li tispjegalna kif għandha tiġi nnegozjata. Mela, tlaqna?